zana ame sia ame teƒe sia teƒe yi ke nele nu sia nu yi ke wɔm nela eye dan zɔ be eh, míate ɖe míaƒe mo ŋu aɖe míaƒe vevinyenyewo afia wɔna enye wɔna yi ke míena ŋkɔe be Dumenyo meso aƒo o. Nenye be eyae nye zi gbãtɔ yi ke nèle mía kpɔma, míedzia wɔna ye gɔme trɔ ga de kple afã ɣesiaɣi. Ɛ̃, Papa, mía dome zɔ nɔ. Zɔ ɖe mía ŋuti.
Ɛ̃, wona mí miniti wuiatɔ̃ kɔ kpi. Ao. Ame wɔ Mobile Money tɔwo ƒe agbagbadzedze ye wɔe. Akpe, akpe, akpe, akpe. Ɛ̃, ɛ̃, míate aʋa o. Nuyawo na mia? Eeeee gblẽ ŋutɔŋutɔe ɖea ŋkɔ nɛ. Wogblẽ be gblẽ. Mía ŋutɔ asixɔxɔ de ge nuyawo na mi ŋuti hafi dukɔwo natrɔ ɖe mia ŋuti. Egae wɔ nu. Eeeeee ne míeko kɔ aba fie nu yae míawɔ kple nu ya le mía shia, míawo ŋutɔwo míakpɔe. So ameshiame. eer ame aɖewo hã woa dadawo kunu. Ame sia ame ne ƒe ɖevi yɛ zasɛ na be yeana nɛ. Nu yaaa wona amia, megblɔm be miawoe nye xexeame ƒe dze. Miawoe nye xexeame ƒe safi mia tsi me wole. Gake ne mienya ale yike miese afi ma ŋudɔ wɔge afi ya ko mianɔ nɔ totrom. Mi katã mikpe ɖe mikpe asi ɖe mía ŋuti be mí hã wona mia míaɖia da ɖe gota. Woakpe ɖe mí katã ŋuti. Woakpe ɖe mía ŋuti. Emae nye Ɖɔkta Kagbo abe ale yi ke wohã nèsee na dzagba be wòwɔna nɔ wòwɔm tso nyiitsɔkɔsrã yi ke gbɔna yi nenye be nèɖoe ɖa fifi la, míele wò ŋkɔ yɔ gafia tso ɖe wɔna dzi. Egbea míe nu ƒo ge tso Yevuwo be colonization, aboyomenɔnɔ alo be ale yi ke míegblɔ ge le ƒegbe me. Aboyomenɔnɔ.
Aboyomenɔnɔ, ale yi ke Yevuwo va, va ɖi aboyomemee. Míenɔ woƒe kpɔkplɔ te. Emɔ ye dzi míeto hafi va nɔ Yevuwo ƒe kpɔkplɔ te. Evɔa, nya nye meva nano wo gɔme se mɔ elabe mi gbɔgblɔ be yevuwo ƒe teƒe ya nɔnɔ alo aleyike yevuwo va, eva ɖe fu na mi. Ke bibiɛ nye be fifie yevuɔwo dzo, eƒe gbogbowo nye ya le Afrika nyigba dzi. Yevuɔwo dzo vɔa, kokokoa, enuwo mega dzi yim abe aleyike nye kpli wo mi nye nɔnɔ medzi yim nene mɔ le nuka gbɔ wotso. Vɔa hafi papa nayi ɖe wo nufefiwo dzi gbamedie mabia papa biabia aɖewo. Ekpɔ be ye wòƒo nua, me, me, mewɔ interview alo me, me, meƒo nu kple ame geɖewo le programme ye dzi. Nya ye wogblɔna zi geɖe nye be, Mía tɔgbuiwo wonɔa teƒe aɖewo, woawo wotsɔ ŋkɔ na teƒe mawo kple tɔtɔ. Vɔa nya nye mele dzesi de naneke kpɔm o. Papa ƒe nuƒoƒo aɖewo nye be wobe, China, China, ebe trɔ yi ke mía tɔgbuiwo zãa woƒe trɔ aɖewo yi ke woyɔ be tsina ye wokɔ na wo, ye egbea ŋkɔ trɔ va zu China. Nenye be wòle nenema, papa, nyateƒe nya wònyea?

Gake míawo hea wɔea, míawo míedu afi ma xoxo. Ame aɖeke, ame tsitsi aɖeke me. Ke nu kawo nye dzesidenu yi ke le teƒe ma yi ke ame aɖe na, ate ŋu agblɔ ne viwò alo wò tɔgbuiwò vivie wòase egɔme be mía tɔgbuiwo tsɔ ŋkɔ na teƒea be China alo wova zu China o? China, ne èkpɔe, ŋkɔ eve, ŋkɔ, ŋkɔnana Chinatɔwoa, eha evee li. Àkpɔ ame siwo wonya amekɔmekɔwo, e, ametemawoa, Wotsɔ ŋkɔ be ha, ehu, eho, exi. Ame woƒe president le fifia exie woyɔnɛ. Exia mee ma le afi ma, mee ma le e zozoe gbɔ. Akpɔ woƒe gbeŋkɔwo sɔŋ ewu, yawo, e e ebo. Eƒe gbeŋkɔwo sɔŋ ye ma. Ne ege ɖe míaƒe Mawu me e nunya. Ɖe be cosmology. Ne kpɔ cosmologoa. Ne kpɔ nu ka cosmology aleke ne wuyɛ? Cosmologo.
Cosmologo.
Ne be ƒegbe wonya. Ƒegbe akuakua.
Ye yevu gbe wɔwo ba aleke? Cosmology. Cosmology. Menye be enya gbe ɖe wosɔ kple ƒegba ye mi ye ƒe mi ametsitsi aɖewo mi le trɔm by force. Cosmologo alo cosmogonie.

Akpɔ be nu ɖe sia ɖe gbe hã dom wole. Mawu ŋkɔ yɔyɔ ɖe sia ɖe le anyigba dzia, ŋegbee o, ŋegbee. So tsi nae míeyɔnɛ, eha, eho, exi, eƒu, ebo, yawo. Ŋkɔ mawo katã, Japa, Japaniswo hã wole eme. Ne èkpɔ ŋkɔ Japaniswo ƒe ŋkɔ geɖeawo, míeyɔna ŋegbee.

ta o. Woɖu da ma wokɔ nɛ ne ewɔ zã ɖum wokɔ da legbe aɖe be dragon ene nɔ totrom etea woɖu da ɖe ema. Woɖu da subɔ me wole. Ke zi geɖe akpɔ be le wò nuƒoƒo nu hã nɔ gbɔgblɔm fia be míawo ʋawoa míawoe nye ŋgɔgbe ne nusianu, míawoe nye ame gbãtɔ ɣe kple totowo. Vɔa ne míeva be míatsɔe be le kpɔɖeŋu me egbɔa va yi wò nufifia dzi loo be di be mabia nu ɖeka va ɖo nenye be le kpɔɖeŋu me abe eh, Empire siwo va va nɔ anyi. Roman Empire, Emnui Empire, ɖo fia be Amu Empire aɖewo li alo ƒegbetɔ ƒe Empire aɖewo ɖewo lia. Ekpɔe míedze mɔ tso mía zɔtsoƒe tso le continent of Mu, Lemuria woyɔnɛ alo Mu. Eye míedzo tso afima míeva nɔ India, Bangladesh koe míeva nɔ ye dze to ɖo gbã. Gake hasotsoawo me yiwo nye etrɔnuawoa, woawo yi ɖe South America, wova fɔ the Aztec, the Maya, the Inca mhm. empires me wole afi ma. Then China group a mhm. woyi ɖe China kple Indochina. China habɔbɔwo.
China eye eh, me wokplɔ China kple vodu da ɖoa. Mhm. Woyi ɖe wova tu China kple Japan, Indochina. Yuyitɔwo ƒe ŋkɔ ɖe? Laos woƒe capital ɖe? Ho Chi Minh Nana, wobe Ho Chi Minh. Ho Chi Minh na enye nuya, enye enye ʋeɖuɖa. So religion katã le wo shia. Sophia yewoe. esu akpɔ mate akpɔ Japanese wo ƒe ŋkɔ Japanese kple China China Indo China ma kɔa akpɔ wo ƒe ŋkɔ geɖeawo esu ebo eha eƒu exi yawo ŋkɔ mewo le wo si fi ke wokpɔ ŋkɔ wo si ne ge ɖe ne ne nye be wònyem ne va ge ɖe míaƒe kɔsimologoa me tutututu kɔa akpɔ wo nuwo katã fi wodo tso.
Ke ɖewofiã be ebe gbɔgblɔ fiã be míagblɔ be religion so religion ɖe sia ɖe ke le xexea mea edo tso ye ʋe ma lɔ e for sure ke christianity hã ɖe kristo subɔsubɔ ɖe o kristoe mi yɔ ne o kristo ɖe kristoe vodu da kristoe mi yɔ ne ke ɖewofiã be hã do tso ye ʋe ma e mi koe le grika wɔa mhm. grika wɔa be christos míeso nua ɖe e nua wo wotrɔnɛ vie aɖe wo aɖe esrɔ̃ wo be Christos. Yevuawo va be Christ. Gake Christ Christoe míeyɔnɛ. Míawoe koe na wo. Míawoe koe na wo. Ke ame yi ke le ŋgɔgbea nye Yesu Christoa, ameyibɔ wònye a? Afrika nyigba dzi wòtso a? Yesu Christoa aYesue míegblɔna. AYesu me yeva Yensu ebe ebe wova Yensu. Yesue míegblɔna. Yesu. Kristo míegblɔna hafi wotrɔ va zu Yesus Kristus. Yevuwo be, ŋka Europeans wo be Jesus Christ. Nye bibiae nye be ameyibɔ wònye, etso ameyibɔnyigba dzia? Philosophy wònye, ale Mawu tso dziƒo ʋuu va zu amegbetɔa. Mhm. Eye míefiɛ nua wɔa, wo mhm. ŋutɔwo be yewoatrɔe ɖe yewoƒe ɖoɖo nu, be woasusu be yewoe wɔe. ko eye wotrea gɔmesesea va bu ɖo ye na Christianity va tsi adzo me. Nu ka fia be Christianity va tsi adzo me? Kristo subɔsubɔ va sɔ gbɔ ɖi. Tsɛtsi so gbɔ so gbesia gbe wo dzidzim le dzi. Kpɔkpɔ nuye Christianity va wɔ kple xexea me. Nu kae wòva wɔ kplii dze agble mía si? Mewɔ be xexeame tɔtɔ.
Christianity tɔtɔ xexeame. A. Tɔtɔ xexeame le mɔ ka nu? Ekpɔ be nufiafia ɖi Mawu ƒe agbe enu emɔ wònye, agbo wònye le ŋuŋu ge ŋu hafi aɖo Mawu gbɔ. Gake wome wome wome womewɔe nyuie oa? Ameawo le ko togoɖui dom. Wo woli woli togoɖui dom. Womenye nu ka wɔm ye wo le o. Emɔ le eme. Christianity emɔ le eme. Tso anyigba dzi ŋuu agboa dre eha ehũ, eha, ehe, ehũ, eho, exi, exe, ehɔ̃. Kpɔa, agboawoe ma, hagboawoe ma. This few gates are ha, ehe, ehũ, eho, exi, exe, ehɔ̃. Ne èkpɔ Psalms-awoa, Psalms-awo nye nu kawo? Psalm, the Psalms in the Bible. Le Bible hã. Ne èkpɔ afi aɖe wode ha ɖi, fia aɖewo ɖe ho ɖi, fia aɖewo ɖe ehe ɖi, fia aɖewo ɖe ho ɖi. Bia wo be wonye nu ye nu ma wonya.
Ke wò zu be wò nufia mía fia mí ye míakpɔ nu ye wònya. Nuka tɔgbi nye nu mɔwo? Eme be ha xexea me ɖe tso Mawu gã gbɔ ʋu na va ɖo ŋutilã mea, womee ɖe hagbowo me, blissful gates.

la. Papa, ne mase gɔmenyui hafi be edi be yeaɖe eme kpɔe ko be Kristo subɔsubɔa mi mele nuwo gɔme sem nyuie o. Ao, haleluya, Mawu dzidzi ma, womenye nu kawoe wònye o. Haleluya, fisia fi, haleluya, haleluya, haleluya,

Míawo ʋawo koe nɔ oke vivie, míawo ʋawo míeɖo ƒe ɖi le xexea me. Ne wònye be míawo kɔ dzixɔsemanɔamɔwo, subɔsubɔmanɔamɔwo ke míawo viwo míeɖo ƒe le xexea me nye ɖo ƒe kawo? Míawoe nye ŋgɔgbeviawo. Vivie míwo ŋutɔ blibo kura ne míɖo amehawo domea, míele ŋukpe, míevɔvɔ̃ be míagblɔ be míenye ʋawo. Eyi míeŋlɔ mía ɖokui be ye. Megbɔna. Edzɔ be míeŋlɔ mía ɖokui be. Gake nuya wònye míekɔ na woa, enua gali ye ame ɖe mele na mí. gbã hafi míeyi ɖe. ɖo to.
meɖo to meɖo to. xexea me yina nu wu ge. megblɔm afia gbe sia gbegbe. menye alẽkplɔvi ka anɔ ɣli dom be sisi blifi gbɔ na loo sisi blifi gbɔ me yawo mele na mi o he. Nya gblɔm mele na mi nyateƒe to miekpɔ tɔtrɔwo vava. E miawo si me safia le. Ele be míadzre mía ɖokui ɖo aƒoƒo mía ɖokui ƒu aga. lé eve dukɔ ƒoƒo ƒu ale ke hafi hunyahunya nage ɖe eme. Hunyahunya gã aɖe gbɔna. Ne mieyi xexea me kpɔ la, akpɔ be nuwo zɔzɔm, etsiwo teƒe ɖe me dzro, teƒewo bim, e anyigbawo le amewo mimim, anyigba wowom. Enu gã wonye dzɔ gbɔna. Míeyina ka kpo me, míeyina ka kpo me hafi atrɔ va ka gbo me.

Ne be Sofia megblɔ nya aɖeke o ɖe? Sofia ye nye xɔsea katã ƒe safila. Ke ɖe di be yeagblɔ be ame yiwo nye Kristotɔ abe nye ene mele teƒea menye Romantɔ, maɖe asi le nye Kristo subɔsubɔ ŋuti, makplɔ xɔsea ɖoa? Ao, e, ŋu gãwo bia zɔ.
Egɔme ɖe?
Xɔseawo, ŋu gãwo nye Kristo, Moha, Buda, Mohammed, ma mawo nye ŋu gãwoe ma. Me ho tso mawu, me ho fia mawu subɔsubɔ le anyigba dzia, mm. wonye be ŋu gãwo. wodzodzro ge kple woƒe xɔseawo katã. Eŋu gawo bia zɔ ɖe ʋi ƒe eƒe nya gogoa ʋuu eye gogoa lo. Eɖe gã woe bia zɔ ɖe lo do ŋua gogoa ʋu. Eŋu gã woe bia zɔ ɖe ʋi ƒe eƒe nya gogoa ʋuu eye gogoa lo. Eɖe gã woe bia zɔ ɖe lo do ŋua gogoa ʋuu. Oo akagbo ŋkɔ nye ma. Oo akagbo ŋu gã woe bia zɔ ɖi hã. Eɖi gã woe bia zɔ ɖi hã. Woɖo ŋu be ɖe nufiala gãwo Buda, Christ, Christ mɔ katã wo zozo ge kple woƒe nufiafia kple amewo kplɔ wo ɖo. Wo yi ge ɖe tsiƒe. Philosophers gã gã gã gã gãwo katã kple amewo kplɔ wo ɖo. wozuzu ge anyigba dzi. Anyigba, ame aɖeke megadzi nɔ go o. Gbegbe, nu gbagbewo katãkatãkatã wozuzu ge anyigba dzi from nature elabe míeƒo ɖi le anyigba, míedo, míedo gui ɖe nu ma ta hafi hafi míado go aƒea me hafi woakpɔ teƒea gbɔ na mí. Vɔ fifia Biblia hã le gbɔgblɔm fia be abe Kristosubɔsubɔ gblɔ be Yesu Kristoe agbɔgbɔ. Nyee gblɔm, enyee gbɔgblɔm be megbɔgbɔ go o. Ah, Biblia, Biblia lolɔawo wui. Tso, Biblia, menye miawoe sue na wa. Mo ka dzi mieto?
Enye mo gblɔ me la, nu kawo nye dzesidenu yi ke fia be miwo kɔ nu ma na mɔ o?
Eh, nufiafia kata le Biblia me ɖi. Ehe. Yeʋe ƒe nufiafia.
Yeʋe ƒe nufiafia, mi gbugbɔ gava papa gbɔ. Sekina Heba Center nye dɔwɔƒe yi ke le fexem ɖe wɔna ya ta. Amagbe dɔwɔƒe Sekina Heba Center ye nye. Mhm. Ekpɔ, eh, eɖe mia Ale to ɖe nya gblɔ me le eŋuti migafe kpli o. Eee, enu wònye zɔ gbɔna, menye fefe fem mele gblɔm na mi o. Me geɖewo xɔse wo katã woƒe xexeame nu xexeame nuwo ge gake menye xɔsewo me kplɔ ɖi o. Aha ma medzi na mi fifia, aha gã wònye medzi na mi. Milé to ɖe eŋu nyuie. Ame hewo eto senu le wo sia le wo si. papa ɖe wòfia be nenye be nu enu yewo gblɔ mele be dzɔdzɔ ge ne míetsɔe yi ɖe gbedodoɖa mea, abe ale míawo Kristotɔ míegblɔ be míatsɔe yi ɖe gbedodoɖa mea, Ɖeɖe ŋke mega xexea me ɖe o.
Ɖefia be míwo Kristotɔ mía gbedodoɖa ɖefo míedia Yehowa Mawu Naneke gbɔa? mega xexea me ɖe ge o la. Efia be xexea mee na nu wu ge. Eyi nu wu ge. He said five every five thousand years a. Ɖe woɖee fia wòa? Alo dre kuku me nèkpɔe le?
Ŋkɔ ye nye Cargo. eka exɔ ɖewo ge egatrɔ gbɔ ɖe afima yi nɛni gake dziƒo ke wokɔ ŋkɔ na me tsi xexeame yi nanewo ge míakplɔ xexeame ade xɔ aga nɔ tɔgbawo gbɔgbɔ game tsitsiwo katã dzo yi dziaƒo nunyala gãwo xɔse aɖeke gɔmedzedzea xɔse aɖeke manyi na wo o Elabe amehawo gbɔna, mawumemewoe, ametemewoe, woawo mehiã Mawu o, ɖe afɔ xɔseawo katã wozozo ge. Ame mawo ne wotrɔ gbɔ wo xexea me lé ge ɖe asi ʋuu va se ɖe kema tsɔwuitsɔwue, tsɔwuitsɔwue míegatrɔ vavam eye míegate ɖi ƒo ƒo xexeame eye ŋu galé mía three thousand years. hafi Christianity gatrɔtrɔ va gbɔ. Ke hafi hafi Christianity gatrɔtrɔ va gbɔ. Yeah. Ke Christianity exɔe de eme ya? Oo, emɔ o, nye amegbetɔ totom. Ke le, leke wɔ wòmɔ mɔ matom o? Meka. Christianity, nu ka ta wòmɔ mɔ matom la o? Gake menye mɔ ma be mato o ɖe. Menye mɔ ma be nèto o. Ao. Le mɔ ya wo be mato ya. Vɔ menya be le wò nusɔsrɔ̃ me ekplɔ Roman to la ƒãa, Roman to ƒe woƒe afɔɖeɖea, va zã se ne etsɔe va yi kura menya be ekplɔ wò ɖo. Mekplɔ xɔseawo katã ɖo. nu yi wɔm wo le, nu yi míekɔ na wo, ale ame sia ame trɔe be yeatrɔe ɖe ye ŋutɔ ƒe ɖoɖo nu eye afɔ ale woɖe vo mekpɔ ɖe sia ɖe. Ne xɔse ɖe sia ɖe wɔ anyigba hã dzia, mhm. menye fie woɖe vo le. Afi gbetɔ etre mɔ menye. Ke míwo Kristotɔ teƒe ka míeda vo lo?
Adam kple Eva ƒe story ma fimee gɔme, fimee gɔme, fimee vodada dze gɔme tsoe. Ɖeke wònye be teƒe mae vodada dze gɔme tsoe. Elabe nu ya dzɔ wo meɖe me na mí o.
Wogblɔ na mí be Adam eɖu atikutsetse yi ke medze be wòaɖu o. Menye atikutsetse wòɖu, egui ɖui eye hame nane nane li woyɔna be gu. Christianity mefia naneke tso egu ŋuti o. Evɔ gua ye wosɔ tu xexeamee. Enu ɖe sia ɖe egui le eme. Me, me, me, me, metso gua fia mi afia. Efia mi ye. Ɛhɛn, gu ma ye nye xexeame ƒe emi ƒe ƒe abiu abiu ni. Ke ɖo fi be Adam and Eve ƒe pro ƒe nu ya story ma ye fi be ye va gblẽ Christianity a. Adam kple Eva ƒe story ma Christianity va kɔ da ɖi ya eye mi ke va gblẽ. Le miwo miwo susu nua nu ka leke story a he nye. O me me ne magblɔ be mi va gbã o. Ya menya. Mia dzra ɖo agblɔ na afi nyuie. So woɖe vo wo keŋ. Eyi Christianitia ɖe vo ma kɔa, eko wotre mɔ. Ko ekɔ wohe tsi woli he togoɖui ɖom.
Ke ɖe wòfia be mɔ yi ke dzi wòle be woato afia nu ale be Yehowa ƒe gãnyenyea míaƒe asi nasui ya, womemu nu fiam tso enumati o. Womefia nu me tso o. Numa eyi eyi egoa va tsɔ ego tsɔ mí katã ko woli togoɖui ɖom. Womenya aleke woawɔ gaxia do o. Ke ame yiwo ke ɣesiaɣi wova nɔ gbedoxɔ me be woyi prayer camp anɔ gbe do la tso ŋdi ŋdi di ɖe ɖe ɖe fia agblɔ fia be gbedodoɖa me yim oa? Oo, Mawu gbedodoɖa ma me ke wogba dom ɖa na. Yehowa Mawu gã. Ao, wome, wome, womenye, womenye aleke wo approacher Mawu gã o.
Ke ɖe wòfia be gbedodoɖa ma nye nudzroa? Ɛɛ, Mawu ƒe. Eto le esi sue hã nàte ŋu awɔ to wò mɔ dzia? Eye ne ewɔm nɛa, na afi yi ke wòle be wòakpe ɖe ŋuwò ƒe ed- eme dɔlawo dɔ ge la woakpe ɖe ŋuwò. Ok. Gake ale yi míawɔ hafi ate ɖe eŋutia, ya me- mele xɔsea me o.
Mele Kristo su- e, Kristo xɔse me o. Xɔseawo katã wotre mɔ.
Ke yeƒe kplɔtɔwo ya ɖe? Wowo hã, nui hã le wo shia eva bu ɖo. Wowo hã, nua le wo shi pɛpɛpɛ gake ebu ɖo. Fifia hafi meɖe gada ɖe gota na woe. Eye wo be ka agbɔ ɖe, ka agbɔ. Agbe ale yi mia nɔ gbe hafi azɔ kple Mawua, eli.

Ke ɖo fia be ŋkɔ ma ne yɔe ko do gbe la to dzi ko tɔtɔ ga. Yeah sure. Ne me ne ne na be ma gblɔ nya ɖe ne fia ne me yɔe ne ma ko tɔtɔ ga.
Ke ɖo fia be gbegbɔgblɔ bubu yiwo ke li wo me yɔe be aʋle kiti aʋle nɔa. Ɖe fia be wo me nya wo me nya nya gbe mɔ ta. Ŋkɔ ma ɖe me ŋkɔ ma eye me enye me fia me le eye me yɔe na wo. Mhm. Bubu li tata tata tata nu ɖe sia ɖe dzi me le ŋkɔ le si. Mawu a ŋkɔ akpe ɖeka kple ɖeka le si. Thousand one. Thousand and one. Mi ha jim ne la ŋkɔ le shi na yɔ ne afi na kpɔe. Wo na do gbe ra me ye do gbe ra o do gbe ra evoke.
Fi mi le be na do gbe nuɔ. Eye na do gbe nua. Mi ha jim ne la na do gbe na me ha me ha shi mo la mm. na nyuie gba. ne yɛalɔ aƒoƒo eye ne enyoea, nu ya nèsɔsɔ ɖa, enya ya nèsɔsɔ ɖa ako nu ya dim nèlea, ye hã li nàyo nua. Ke be nyagbe wòle be nàtsɔ do gbea eli. Ɖe nye gbesa míegblɔna?
Ke nye be Yesu gbesa alesi? Ɛɛ, nua geɖea wowɔa na gbesa nya wògblɔna hafi nuwo zɔna mele amesiamesi o. Papa, Yesu gbesa alesia?
Ne gbesa ɖem le tsiɔ nui oo wòa metsɔ. Papa Yesu gbesa le sia. Gbesa le si. Ke esa gbe de nu hafi wòwɔ dɔa? Edze be wòase gbe ade nu hafi nuwo naho. Míse be Yesua eɖe ta le asi ŋuti wòkɔ ka nuya kɔ ka ŋku na ame ya ma ƒe ŋku ƒo. Gbesa wònya. Gbesae. Enu wònye dzɔ. Ne yi ɖe Biblia kpɔ be egblɔ nyagbe aɖe. Egblɔ nyagbe aɖe. Enyagbe ma fia be gbesa wònya. Nyagbe ɖe sia ɖe akpɔ. Míyɔ míayɔna be prayer ɖee. The word is ʋleya. ŋle. The mover of the play, agba aŋle ye mi yɔe. Divine blissful play and the whole of this universe kpɔm nèlea, egbe due. The sound, xexea me katãkatãkatã kpɔm nèlea, it's sound. It's a blissful sound. Ta nu sia nu ele be nàsa gbede nu, nàdo gbe nu hafi awɔ dɔ. Ŋkɔwo ɖe? Akɔsu. Kɔsuwo.
Ne- Kele- ne me- ne ma maɖe- nyɔ ke me nyɔnyɔ ge. Enyɔnyɔ ge. So nu sia nu lia, ŋkɔ le si. Wòle be nado gbe Ele nuɔ. be nàdo gbe ye ne be yeawo ŋkɔa. Beatrice, Ha.
ekpɔe, e- enye kɔ xoxo Wogblɔ kpɔ. be nu toe gbaa. Ehɛ. Megbe vivi la ha mɔ. Ekpɔe, nenema nye nu ya. So nu ɖe sia ɖe agbe dzi wòle. Wow. Ede ɖe gbe do ge nua. hafi wòatɔ.
Afia, gake measim o la, nuɖesiaɖe mawudɔla mía be divinitiawoe míeyɔna woe, the eternal embodiment of the law and order. Vava ekɔ ɖu ne wowɔna nu. Ao, ede mawɔ nɛ. Wobe ɖe míebe divinitiawoe míeyɔna mawudɔlawoe. Yeye ŋu wò be aleke? Wobe divinities. Gake divinities ma eyi woŋlɔe ɖe, ƒegbe divinitiawo, míesɔtnɛ devi,

tso nu ɖe sia ɖe le anyigba dzia, eƒe ɖegbe li le archetype. Vɔ ele mawudɔla ɖe si me, ne nane dzim anyigba hã dzi ɖee. Eye edze be nàbia Mawu gã ŋutɔ gbã elabe ye nye nuwo katã tɔ. Eyi ne yɔe mate The Lord's Prayer maa, ʋegbe, ʋegbe wònye wotrɔ ɖe English me.

ɖetiawo hã wole woga le higher than divinityawo so ɖoɖo nu wole mi hã si tso dziaƒo ʋu kekekekekeŋ va do ɖe exɔ me exɔ me yi ne ye ŋutilã me so edze be mia nye ale yi mia nu mawo katã agbo mawo katã ʋu gee agbowoe a. e, u, o, i, ɛ, ɔ eye vawo so le mía ne language sawo. Ne míetso dzidzɔkpɔkpɔ kpe ɖe eŋu azu ha, he, hu, ho, xe, xe, hɔn. Ɖoɖo nuawoe ma.
Papa, hello, ha, hello, ha, hello. Ɖoɖo level aɖe ma move me le. Papa, ɣeyiɣi si tre ɖe ŋutinye. mede akpe manyagblɔ ɖe wò ɣeyiɣi ta. Enu ŋuti wòle míaƒo nu tso egbea nye Yevuwo be colonization. Leke nɔ ge wòale anyi tsɔ kɔ srã ye gbɔ? O, ɛɛ, colonization a ɖee. Medi be nàwɔ vi ƒu Ee, ŋuti nu hafi ye ma. dzɔ ye be ɖee.
Ɛɛ, eyi megbɔ tsɔ blotsia, 1990 megbɔ, ƒe ɖe nye fia. 1990, Ee.
ke fia be ƒe blaeve nye eyae. 1990, Ɛ, ewu. ei, 30 ye, ƒe blatɔ̃. 30, 30 years.
Meŋlɔ nu tso colonization ŋuti elabe yevuwo dzo mía gbɔ xoxoxo. Mhm. Wodzo mía gbɔ ƒe bla ƒe blaade vɔ trɔe hã. Gake ya ko míelie to godu dom. Míeɖe dudu wo si me ɖo kpui. Meŋlɔ nu ʋuu menya be míwo professor meheawo nu fiam sukuwo mea mhm. womese colonization gɔme o. Wosusu be colonization ya yi ko yevuwo va so flaga tu ɖe mía dzi with the born of 1844. Ko va be yevuwo be yewo mía ge ɖe yewo ƒe kpɔkplɔ ta. Fi mɛ colonization ya ze gɔme tui. Gake colonization me de ze gɔme tso afi ma o.
Ke nu yi ke gɔme wo dze gɔme tui ya nyitsɔ ƒe se ɖe gbaa. Colonization ya me ko document aɖe fia mi afi ya be Lord Macaulay ye eɖo ŋko dzi. Me ko document ya fia mi be yewo va Africa yewo kpɔ be. Ame dahe aɖeke meli o. Enuwo sɔgbɔ mía si fũ. Gold li, koko li, nu ɖe sia ɖe. Yewokpɔ be, yewosusu be, yewomesusu be ale míelea, yewoate ŋu aho nu ma wɔ mía si o. Ke zã aɖe yewoŋe kɔ mí. Ekɔŋeŋea nye be, yewoaho míaƒe kɔnuwo, dekɔnu wɔ mía si. yewoaxɔ míaƒe mawusubɔsubɔ mía shi, axɔ míaƒe sukuɖeɖe ale yi míesrɔ̃a nue, education, yewoaxɔe mía shi, axɔ míaƒe gbegbɔgblɔ mía shi, axɔ míaƒe hadzidzi, axɔ míaƒe hadzidzi mía shi, axɔ míaƒe eh, ame mía shi, lekewɔnuwo mía shi. Ne yewotso yewotɔ da ɖe teƒe na mí ye míesusu be yewotɔ nyɔ wu mía tɔa, ke míade ta agu. Míade ta agu. Emae nye nu yi ke yevuwo be highlight. Mm. Eƒo nu tso ŋuti vie nyi tsɔ kɔsa ɖe gbɔa míegbɔ ava yi ɖe me. Enu yi tutu nye colonization amie nuƒo ge. Papa ye va ɖo atsɔ ne nye wɔna ye gba ba le ke ne nye fie nu mi se ye ye nye mi da wo ka gbo Dr. Kumɔ ji. Ke do ŋgɔa Dr. Jakofi nya me yi ke va fia magbe yi nya me ƒo nu tso dre kuku ŋuti. Ke Beatrice tɔ nye le nu to gba nye aƒenɔvi yi ke le Emɔ fiembimitɔe ale mi ƒonua ale mi wɔa la yi ke nye míaƒe producer ye mɔɖaŋu dɔwɔla nye Edem Lumɔ Bright kple aƒenɔvi yi ke woyɔ be Sewa ke Nana One ye nye ame yi ke ekpe ɖe wo ŋuti meda akpe